Il-leġġenda ta' tliet siġriet. Fuq muntanja għolja kien hemm tliet siġriet. Billi kienu għadhom żgħar, kienu ta' kuljum joħolmu dwar ser isiru la jikbru. L-ewwel siġra, waqt li kienet tħares lejn l-istilel ileqqu fis-sema ta' filgħaxija, kienet toħlom li ser issir dik il-kaxxa kbira kbira li fiha jpoġġu t-teżori. Diġà kienet timmaġina kollha deheb, djamanti u ġojjelli. It-tieni siġra kienet titfa' l-ħarsa tagħha fuq in-nixxiegħa tal-ilma li kien hemm ftit 'il bogħod. U hi kienet toħlom li ssir vapur. kienet toħlom li ssir vapur kbir u b'saħħtu, li jbaħħar fl-oċean u madwar id-dinja. It-tielet siġra kienet tħobbha ħafna l-muntanja u kienet ta' kull darba tħares 'l isfel u meta tara lin-nies tar-raħal jaħdmu dejjem għaddejjin, hekk kienet tixtieq li tibqa' magħhom u ma tħallix il-muntanja. Hi kienet toħlom li tikber u ssir siġra kbira, twila, biex imbagħad kulħadd iħares lejha u waqt li jħarsu lejha twila twila twila, jibqgħu jħarsu lejn is-sema u jiftakru f'Dak li ħalaqhom. Għadda żmien, u s-siġar kibru. Darba fuq il-muntanja telgħu tlett irġiel bil-mazza f'idejhom. Dawn bdew iħarsu lejn dawn is-siġar kbar u għoljin. Wieħed minnhom, hekk, tefa' ħarstu fuq l-ewwel siġra u beda jdur magħha. Beda jaqtagħha. U għalkemm weġġgħet xi ftit, is-siġra kienet tħossha ferħana. Issa, bdiet tgħid, żgur li se tkun il-kaxxa l-kbira tat-teżor kif dejjem ħolmot li tkun. Raġel ieħor, Wara li kejjel it-tieni siġra, ukoll beda jdur magħha biex jaqtagħha u joħodha biex jagħmel xi ħaġa minnha. Din, bil-ferħ li bdiet tħoss, lanqas biss tat kas l-uġigħ għax aktar bdiet toħlom kif ser issir dak il-vapur kbir u b'saħħtu li dejjem ħolmot li ssir. Skont hi, ix-xewqa tagħha kienet ukoll se ssir realtà. It-tielet siġra biss ma kinitx kuntenta. Għaliex ir-raġel l-ieħor, wara li ħalla lil sħabu jagħżlu liema siġra riedu, bla ma ħares u fela xejn, dar fuq it-tielet siġra u beda jaqtagħha. Għalxejn bkiet u għajtet għax fradda ta' salib kienet mal-art. bejn it-tnejn l-oħra. Kemm ferħet l-ewwel siġra meta sabet ruħha għand Mastru Daxxa. Dan mill-ewwel għażilha u beda jibniha bħala kaxxa. Imma ħej, ma bnijiex bħala kaxxa li dejjem ħolqmot li tkun. Il-Mastru Daxxa Ħareġ minnha maxtura, li minnha kienu ser jibdew jieklu l-annimali. It-tieni siġra wkoll ferħet meta r-raġel liqa' tagħha ħadha viċin ix-xatt. Issa żgur kienet ser issir dak il-vapur b'saħħtu li dejjem riedet li ssir. Imma ħej! Kemm tħassret lilha nfisha meta bdiet tara li bl-injam tagħha kienet qed issir biss daqsxejn ta' dgħajsa u li żgur ma kinitx ser tintuża fl-oċejan. Ma kinitx b'saħħitha. Mela postha kien se jkun fi xmara jew fl-għadira li kien hemm viċin. U t-tielet siġra? Ħadd ma seta' jsabbarha. U aktar tħawdet meta lilha qatgħuha f'biċċiet u stivawha ġo kamra flimkien ma' njam ieħor fid-dlam. Issa ż-żmien beda jgerbeb. U t-tliet siġriet kienu kważi nsew ix-xewqat u l-ħolm tagħhom. Jum fost l-oħrajn, fl-agħar tal-annimali li fih kienet qiegħda bħala l-maxtura l-ewwel siġra, daħlet kopja. Kienu jidhru għajjenin u fuq kollox il-mara dehret li kienet waslet biex ikollha tarbija. Hemm qagħdet is-siġra, issa bħalha maxtura, tħares u tosserva. Ħin bla waqt semgħet il-biki. U, iva, ġo fija, poġġewlha t-tarbija. Dik it-tarbija li kienet għadha kif twieldet. Ma baqgħetx il-maxtura maħmuġa issa? Issa le. Issa bdiet tleqq, fid-dawl tal-istilla kbira fid-daħla tal-għar. U mid-dawl ġej mis-sema. Issa fehmet l-ewwel siġra li l-ħolma tagħha saret realtà. Għaliex issa kienet qed iġġorr teżor prezzjuż. Anzi, kienet qed iżżomm fiha l-akbar teżor fid-dinja. Lejl minnhom, raġel li kien jidher għajjien u ħbiebu telgħu fuq id-dgħajsa ċkejkna li kien hemm fix-xatt tal-għadira. Ir-raġel li kien jidher għajjien minnufih raqad, waqt li l-oħrajn bdew jaqdfu u jduru fuq ix-xmara. Fi daqq il-ħin tqum tempesta. Id-dgħajsa ċkejkna flimkien mal-passiġġieri ta' ġo fiha bdiet tiżfen mal-mewġ. Bdiet tibża' li ħa tispiċċa ħażin għax kienet taf li ma kinitx ta' saħħa kbira. Fsalt minnhom, ir-raġel li kien rieqed issa qam u qam bil-wiefqa. fetaħ idejh u sikket il-mewġ. Sikket ukoll ix-xita u anke r-riħ b'mod li waqgħet kalma kbira. Id-dgħajsa ċkejkna li ma kinitx ħlief it-tieni siġra indunat li dak li ħolmot issa kien seħħ. Veru ma saritx vapur kbir u lussuż kif dejjem ħolmot? Im'iva, fuqha kienet qed iġġorr raġel importanti ħafna. Kienet qed iġġorr lis-Sultan tas-sema u tal-art. Kien il-Ġimgħa. Meta lit-tielet siġra, ċaqalquha u qajmuha mir-raqda tagħha. Raġel goff u bla grazzja qabadha u poġġieha fuq spallejn raġel li kien imbenġel u mimli dmija. Kemm iddejqet meta fuq spallejn ir-raġel għaddiet minn toroq fost in-nies jgħajtu rrabjati. Bdiet hekk tobgħod lilha nfisha. Speċjalment x'ħin suldat beda jsammar fuqha. Lil dak ir-raġel li ftit ilu kienet iġorrha fuq spallejh. Ħassitha bla qalb u muġugħa. Aktar u aktar meta dan ir-raġel miet fuqha. Imma mbagħad sbiħ il-Ħadd filgħodu, l-art bidt titriegħed taħtha. U t-tielet siġra hawnhekk fehmet. li iva, l-imħabba t'Alla rebħet. Din l-imħabba biddlet ukoll il-futur ta' din is-siġra. Il għaliex? Għalkemm fuqha miet raġel li ma kien għamel xejn ħażin, kienet se tibqa' hemm biex bil-forma ta' salib li sabet ruħha Tfakkar lin-nies fl-imħabba t'Alla li għandu għalina lkoll.